Helo, fy enw i yw Cerys, un o'r deietegydd pediatrig yn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Yn y fideo yma byddwn yn esbonio beth yw alergedd i brotein yn llaeth. Felly, yn y fideo yma byddwn yn esbonio beth yw alergedd i protein yn llaeth. Felly, amcanion y y sesiwn yma yw i ddeall beth yw alergedd i brotein llaeth buwch, i ddeall sut i reoli alergedd i brotein llaeth buwch bwydo o'r fron, i ddeall pam mae fformiwlau sydd yn cael eu ddefnyddio yn iawn i'r plentyn, i adnabod y wahanol cynhyrchion sydd yn gallu cael eu ddefnyddio, i adnabod beth sy'n rhaid osgoi pan mae eich plentyn yn dechrau ar bwyd. Felly, beth yw alergedd protein yn llaeth? Yn gyntaf, byddaf yn mynd trwy beth yw alergedd i protein yn llaeth. Mae hyn yn digwydd pan mae'r system imiwnedd yn ymateb i'r proteinau sydd yn llaeth. Yn y Deyrnas Unedig, mae'r alergedd yma yn effeithio dau i tri y cant o fabis, gyda'r rhan fwyaf yn tyfu mas o'r alergedd yma erbyn pump oed. Mae alergedd protein yn llaeth yn gallu cael eu torri lawr i dau wahanol fath. Mae'r math gyntaf yn ymateb IgE. Hwn yw'r fath o ymateb sydd yn digwydd yn syth ar ôl bwyta neu yfed llaeth. Mae'r symptomau cyffredin yn cynnwys rhashi'r croen, croen yn cochi, chwyddo ar y corff, twyn yn rhedeg, llygad yn cosi, peswch, chwydu a anawsterau llyncu neu anadlu. Mae'r ail fath o ymateb yn ymateb non-IgE, sydd yn ymddangos tua dau awr i 72 awr ar ôl bwyta neu yfed llaeth. Mae'r symptomau mwyaf cyffredin sydd yn ymddangos yn cynnwys rash ar y croen, chwydu, miwcys neu gwaed yn y stôl, cyfog, poen yn yr abdominal, chwyddo, gwynt, poenus neu ecsema. A wedyn nodyn cyflym o amgylch anoddefiad i lactos. Mae hyn yn cael ei gymysgu'n gyffredin â diagnosis alergedd protein llaeth buwch. Yn wahanol i hyn, mae hyn yn digwydd pan mae rhai symptomau yn arddangos yr un peth i'r siwgr, sef lactos, sydd yn presennol yn naturiol mewn llaeth buwch. Mae'r symptomau yn aml yn ymddangos yn syml iawn i symptomau alergedd i brotein yn llaeth. fel gwynt, diarrhea a ecsma. Felly, mae'n bwysig nodi bod y ddau yma ddim yr un peth. Ond, ni yn ffeindio bod anoddefiaid lactos yn fwy cyffredin mewn oedolion na phlant. Felly, ein taith hyd yn hyn. Mae'r diagram isod yn dangos beth yw eich taith chi efallai wedi edrych hyd yn hyn. Bydd taith pawb yn unigryw, felly, mae'r diagram yn dangos beth y gallai hyn edrych fel yn gyffredin. Felly, y taith. Mae'r taith fel arfer yn dechrau gyda'i symptomau yn arddangos. Gall symptomau wedi bod yn IgE neu non-IgE. Byddai'r symptomau yma yn dechrau'r taith o archwiliad diagnosis. Yna, yn dilyn hyn, byddwn yn eich cynghori gyda fformiwla gwahanol neu deiet heb llaeth. Yna, ar ôl dau i chwech wythnos, byddwn yn gweld os bod symptomau wedi ymddangos neu ddim symptomau. Os mae symptomau wedi arddangos, byddwn yn gweud i mynd ar fformiwla arbennig neu i mam sydd yn bwydo ar fron i mynd ar ddaiet heb llaeth. Os mae symptomau heb arddangos, byddwn yn gweud gallwch mynd ymlaen gyda diet gyda llaeth fel normal.